Vläicht eng bësse méi fir Richtung Är Amtszäit bëssen ze schwätzen. Wat wat war vläicht Är gréissten Enttäuschung bis elo an Ärem Amt?
Ech muss soen, et ass keng grouss Enttäuschung, et ass just Léiert een, datt ee muss Gedold hunn, fir weider ze kommen. Ech mengen, ee gutt Beispill ass Jugendschutz, Jugendstrofrecht, bon, wou mer da elo endlech den Avis och dann dës Woch kréien nach vum Staatsrot. An do ass effektiv e Projet, wou ee seet, wëll ee selwer méi séier virukommen, mee da mierkt een, datt awer och eng Rei Saache sinn, déi een eng Kéier muss mat Acteuren diskutéieren, mussen eng Kéier genau och op d'Leescht huelen, wou een op eemol da Schwieregkeeten entdeckt en cours de route an dann huet een d'Amendementer an dann dauert et dann eben och nach iwwert e Joer bis een dann den Avis vum Staatsrot do kritt. Dat ass heiansdo wat, et wéilt een heiansdo méi schnell weidergoe wéi ee kann, well well einfach. Mee bon, Virdeel ass awer, wann ee vill mat den Acteure schwätzt, datt a priori dono och méi Konsens do ass. Dat heescht, et huet alles seng Vir a seng Nodeeler. Dir hutt vu Perfektionismus geschwat. Sidd Dir dann eng Persoun, déi perfektionistesch ass? Ech sinn, ech hätt gären d'Zil erreecht, mee ech sinn der Meenung, datt een heiansdo, wann ee vu lauter Beem de Bësch net méi gesäit, een och näischt schafft. Dat heesch, ech sinn éischter der Meenung, datt ee muss probéiere weiderzekommen, wéi datt ee muss probéieren, datt alles ëmmer bis an de leschten Detail perfekt ass. Okay.
Ginn et vläicht Dossieren, déi Dir och nach mat heem huelt, souzesoen? Vläicht net onbedéngt physesch, mee am Kapp?
Jo schonn, dat sinn awer dann oft esou e bëssen vläicht individuell Dossieren. Et sinn awer eng Rei Dossieren, un déi een da sou konfrontéiert ass am Alldag, wou een dann awer op eemol gesot kritt, Uh, do huet een eng Waff, deen ass vläicht geféierlech, wat maache mer mat deem Dossier? Sou Saachen, wou s de dann awer sees. An dann déi aner Dossieren, déi mech am Moment awer ganz vill beschäftegen, ass alt dat wat All déi Fäll, an do hate mir elo Gott sei Dank net, wéi a Frankräich, Fäll, mee alles wat een héiert, wann ee mat Associatioune schwätzt iwwer Abus sexuels, wat een héiert iwwer Gewalt am Internet, all déi Saachen, déi loossen een definitiv net kal. Et gëtt jo eng ganzen eng ganz Debatt iwwer dee ganze Social Media Verbot. Datt do méi streng och Altersgrenze fir Jugendlecher gesat solle ginn. Wéi gesitt Dir dat, eng Kéier als Justizministesch, mee awer och selwer als Mamm? Am Fong mol eng Kéier d'selwecht. well ech der Meenung sinn, a mer hunn eis jo och vill dofir agesat, a mir hunn eis och vill dofir agesat, datt op europäeschem Niveau eppes geschitt, well mer vu viran der Iwwerzeegung waren, datt mer méi Jonker schützen, datt mer méi effikass schützen, wa mer dat also souwuel technesch wéi juristesch, wa mer dat op europäeschem Niveau maachen. An ech muss ganz éierlech soen, ech sinn och relativ frou, well mir hate lo am Juni hate mer eng Konferenz vu Déi néng Plus-Länner, dat heescht dat sinn déi 13 méi digital avancéiert Länner, wou mer dee Sujet och op l'ordre du jour gesat haten, wou mer den, ee vun de Chairen vun deem Expert Panel, deen och elo seng Conclusioune gezunn huet, och invitéiert haten. An do ware wierklech Bis op ee Land, all d'Länner der Meenung, datt misst um europäeschen Niveau eppes geschéien, esouguer déi, déi schonn eppes ënnerholl haten fir esou e Verbuet. An dat, an do hues de riicht, eng Evolutioun gemierkt, well mir haten nach de Conseil an Zypern, do hues de och gemierkt, do sinn eng ganz Rei Länner, déi an déi Richtung gaange sinn. Mee ech mengen, do ass wierklech eng Dynamik entstan, wou ëmmer méi ëmmer méi Ministeren och wierklech ëmmer méi kloer soten, mir wëllen dat esou. Am Ufank war ëmmer esou, ah mir maachen elo eppes Nationales, nenne. A bemol hues de awer gemierkt, datt do ëmmer méi Support komm ass a wann ech richteg verstanen ass och dat dat wat den Expertgrupp och propos, also wierklech seet, eng europäesch Harmonisatioun, eng natierlech e Verbuet an esou weider. Elo kann een iwwer den Alter streiden an elo muss een och kucken wat d'Marge vun de Länner herno ass. Mee ech muss awer soen, datt do kloer en Dossier war, wou een awer gesinn huet, datt d'Beweegung en Dossier ass, wou een och kann op europäeschem Niveau dann eppes bewierken.